Үүммүт үтүө күнүнэн Сахабит сирин олохтоохторо биһиги бүгүн Ленина беһин үс дьиэтигэр кэллибит. Бу приоритет здоровье туһунан билээри, көрөөрү онно эһиэхэ барытын көрдөрүөхпүт. Чэ киирдибит, оттон 35 сааспын туолан баран доруобуйабын чэ көрүнэргэ олуһун диэн үчүйдүк туруннум. Оннуттан эһиэхэ мүһүбэлиибин. Бу приоритет здоровье офиһигэр кэлэн турабыт. Бу манна олус элбэх саҥа наименование тахсан, бу ыйытылаха кэллибит Билсэн кэбиһин Яна, кини боллааны бу Саха сирин представительствотын руководителя, олус элбэх результаттаах, улахан командалаах, оннуттан биһэханан бүгүн үшеуй баати кэпсиэҕи оннуттан бу турар продукция туһунан бүгүн олус элбэҕи билиэхпит. Үтүө күнүнэн, үтүө күнүнэн доҕоттоор, Олеся, привет! Привет! Ровно на нашей күннээх паайкуҥҥа тиийэн кэллиҥ һэ. Биһи продукция ыппыллаҕына бы Евроазиатская ассоциация диэн именно Китай уонна онтон даҕаны атын дойдулар тан маннык доруобуйаҕа хэптээх продукцияларын хомуйан ылан Приятет здоровья диэн бу компания иһинэн биһи предлагайдыбытсер. Бу компания булан Дьокуускайга кэлбите биир эрэ сыл буолла, но почти тыһынча киһилээх партнердардаахпыт, уонна просто ныргы результативнай олох вау диир продукциялар мандабааллар. Чара ола бастакы туран боллана билиннердеха туу бу бу билер истибикки полу бара бил атара чудо стельки маннабар. Во-первых, чудо очки диэн истибикки полу высокотехнологичные универсальные очки маннабар.

тоҕо диэн тоҕо диэн кини уратыта диэн буоллаҕына буспалаах формата уларыппат эп эһиги атаххыт идеальный формаҕа бэйэтэ олорон киирэн барар эп онтон атын стиркалар которку эһи куттарбыт бу эһи тахытар кутар буллахтара дии эп олим уларыйа тахсыбат аны буолар бу кини нано наносплав диэн буоллаҕына эһи бэйэтэ диагностыыр эп бир олеся көрбүтүн буола дии манна күөх стиркалар бааллара толата буоллаҕына сүрэхтээхтэр киэннэрэ кытарар

Оттон э, мин оскуола эрдэхпиттэн ачыкы кэтэбин. Аха, билигин холоро линза, оннуттан э, куһаҕанын этэргэ ылы билэ-билэбит, химбиэхайым да кыах курдук саныырытым. Ол эрэн ылла бу манна кэлэн баран истибитим. Олус высокотехнологично ачыкы баар эбит аха. Ол туһунан баҕалыста сырдатары. Бу очки буоллаҕына оправата графен бу көрүҥөрө бу. Графен дем была менана технологичный. Кине болан чепчики баайы тутан көрө один из бумаги а4 Ну, чепчики яханнахы. Ол иһин хүбүрээн кэтэллэр, аны була киһи мана патейдаава деген дьиһэ. Бу графен диэн боллааны били баатыр прокладкабы турмалина болан били аньонын бир тардан эмтир без операции миома киста систир геморрой простатит эмтир боллааны. Мантан бола оннук же минусовый заряд тахаран маннык хайыр сосудун распыхычыр кетеркемнери уонна постоянно киһи хараҕа увлажненный болар. Хэ бу очко боллааны бейн универсальный

Оны холобура айанныырга эрэ диэн холобура арҕаһы кэтэллэрбэт да. Онтон буларда компьютерга олорорго диэн сиинэйи кэтэллэр дьи. Оны киһи хараа сетчатката туохтан мөттүрүй дьи. Бия олор бары компьютерга олороллар битигин батта дьи. компьютерга телефонга олороллор оны була харах сетчаткатын именно бу синий свет ожог оңоро синий свет ден компьютер бу телефон мутону күн ото бу хе бу тестер да аны бу тестер күн олурдак буна сразу күп күөх болор онтон ачкын урабыт ман каян калар хе наха

Ону киһи даже да ну кэлэн утуйаллар машинкаларын маннык суох гыналлар. Сүрүн прокладка баар буолбутун билбитим ыраатта, туһаммытым ыраатта, оннуттан сыанатынан даҕаны чипчиги курдук буолан таҕыста билиҥҥи кэмҥэ. Оннуттан бу прокладкалар тустарынан баһаалыста сырдатыахха эрэ. Бу прокладка буоллаҕына биһини именно уратыта тугуй дьинжи прокладка вопроһа вообще олох личный гигиенаҕа чүөчэҕэ даҕаны эр дьоннорго даҕаны вообще барыларга наадалаах эт холор биһи оҕолорбут он икки хаастартан кэтэллэр он икки хаастартан туу кэтэбит дьиэ магазинтан онно дьэ арааны аптекалартан ылабыт хайдах прокладкалары ылабыт диэн дьиэһэ боростой боростой туох ими кэнне була полиэтиленовый пакет диэн курдук сен онну кэтэнне холор биһи оҕолорбут сүт баһаастарылы арааһынай ити ыарыыга били тепличный эффект оҥороннор

Холобур, туохтар прокладканы надо менять каждые два часа. Это гигиена. Почему? Потому что они булана именно туох переработанный мусортын оҥоһуллалла. Аны булана туохка прокладтаатын билен айан көрүөхпүтүн сеп оны көрүҥ баһаалыста кэмниет ылды пие диэн уруктааҕы кэтэн ороотеп. Олаата переработанный мусор. Пластик, оны булан полиэтиленовый пакет. Һэ, муну пакет иһэр болла даҕаны уже

холобур буоллаҕына вирус бактерия баар буоллаҕына плюс диэбэт анаар суттардахына положительный дии бу буола отрицательный оны плюс минус холбостоҕуна туох буолар нейтрализация диэн аны анионнаах прокладка үшейин билэллэр ол иһин аптекаҕа манна элбэх анион диэн баран анион плюс диэн баран маннык подделка элбэх буолар аны бұл холобур обычно аптекаттан ылан турабыт бу, бу маны үтүктэн холобур допрос да көрөн бу промокашка сылдьарбын от күөх оны дьоннор аньуон диэни били истибит дьоннор билбэттэр ол иһин онтон баран атыылаһаллар но но то, то же самое и, и тут тебе и, и салафаны и где курдук оно просто свет такой ди ага онон бұл биһи прокладкабыт олох именно экономический ыллахтана

тоҕо диэн кэлбит дьоннор бааллар уонна аһатта диэн үчүгэй сразу моментально ыырытынылар ожогко диэн үрүтүгүн ол результаты ылыныры кэлтэх вот ол курдук кэрэ аҥардар эр дьоннор кыбыстыбакка бу маны олох үчүгэй маннык тугунан короткаҕа ылаҥҥыт тоһаныаххытын сөп

Бу капсула динжи конкретно онкологияға конкретно онкология так аны туран буоллаҕына туох вируска любой вирус даже гепатит вируһугар нөшөди действуйдур манна результаттар бааллар һэ онкологияға именно лечение диэн уонна профилактика диэн манна наһаа элбэх результат бар

сүүс туохтаах капсулалаах капсулата эмиэ линжи хэп Q10 киэнэ капсулата эмиэ Q10 барта натуральнай хэп манна буллана бу үс холобур сүүс капсулалаах онтон была бу тоҕуһан капсулалаах үс ыйгатыйар куэнзим Q10 человека дается только один раз хэп было би это наша молодость это наше энергия сердца хэп аны было би Q10 таа хатыбыччы холобур для красоты диэн ону надо именно изнутри иһиэххэ наада

Детокс триевар биир буомбовай продукция манты буолаана биир муляжтаахпыт эрэ диэн курдук чэ броста ылаллар манна уже очередь это вообще любой продукция бартыгар везде очередь сет бу буолар детокс три буолана ту именно уҥуох киэнэ бу детокс кишечник ыраастыыр инчэ баар буолар ди детоксикация диэн истэргэ буола ди манна буолана сүһүөх тууһун уутун воспалениетын уонна отёгун устар подаграҕа тиийэн тэлэллэр онно результат элбэх